No, mi ruman, mi sa di ken oa. Como no sa ta ken mati? E cos mi no, e con aki mi no gusta mati. E bo, bo. Ta ken e goki ta? Mati, last ei mi ruman, Shamir, a bin prekse ka bo na su man fem. E homber aki a bira malu malu, man ta keda heri, taki, shiki, kuku. Ta angu a shushi bo ta prek e homber ku niño ta kiyo ruman. Lo manda ken bo ta asua? Yave, m'a bisa bo caba, mati. Di con nomber ta importante? Ata mi ta bisando bo kico ta pasando, mati. Ruman, ken ta Shamir? Shamir, mi ruman cu dread ca bin preek seca bo. Lastee. Awor ki omo ta malu malu, awor ki na Hulanda mi ta afem, ta bel na abel mi lanta mi pa e soño pa mi bis bel bo drenta riba bo, paso e omo ta malu malu den hospital na Kòrsou, man man ta mal irita ku ko nan ta puntra ta un de omo bai preka. Mi ta bel bo camera e ora ei. Oh well. Pero, oh, bo mati mi, bo, bo ta mi lanta pa i sende luz, ku yen ku i kon yaki den pa mi papia ku bo men to men sende luz pa bo wata ke mi ta awa, pasobra konake no ta wega mati. Bo mata prek mi ruman ku angu a shushi swa. Ruma, Nunka mai ami ta reklama un eisbo. A komo ta bisa ami ku ma precha? Ruma, No, mi no ta ganga bo abo, mi ta mati. Mi ruman a mustra mi pari pre ku bo ta benta, bo ta pen, bo ta benta limpi. Bo ta benta limpi. Pero e anguanan ku bo ta usa shi, bo bo ta usa angua shushi riba e hòmb bo ruman. Bo ten hòmb bo. Awoki e pre ta ta, e pre tabata limpi, pero awoki e koi ta tur, her, vulgá, ota ki koño nan ta bisa sua. Mi ruman, e kòke ta probi mi reklamo di e kosnan ku mi ta haña. Nunka mas e reklamo aki, mi ruman. Bo no por yega bisa mi ku ta ami su trabou a wòrdu solushon bo su kueru hastaki. Awèl, Mati, ami ami no ta na Kòrsou. Dia djes tres aki mi ta bula di desèmber. Mi ta manda kamba ri hotèl kubo riba èp ku ko pa bo wak e tende na mi kamba ri hotèl. Kamba ri di di hospital mi gusta papia ku e hospital ku ko mi e p'e seis tua. Mi ta manda kamba ri hospital ku ko pa bo wak e hòmber eis tua. Mi ruma, mi ta bai ag mañan mes, a wokki mes mi ta sali for bai wak e homo. A wel bo, mi ta manda kamber a wokki pa bo, pa bo wak e koi den afdeling tres, ota tres HB, ota ki koño e ta. Mi ta for bai a wokki, mi ruma. A wel bon, ki ku ta ma ti kit e prek pa jòmber su man mes wa? Ai si, kansa mi, e homo ta keda prek, prek, hinter su kurpe ke prek tambe kansa mi swa. Mi ta corre bai awoki mi ruman. Sea sea, si no mi mia ta corre, mi mia ta laga hende ei bou, bin ta caminda bo ta bai busca bo, mi es bai hiba bo si ke homber ei. Bon bon. Con estai na ki cu bo ta papia mi ruman, mi bo hende lo asina aki mes wa. No no, mi ta manda e copa bo, sorry paso cora bon, emocion no brother ta mi ruman chiki no. Mi ruman, pero bo no por drenta mi asina. No bon, sorry sorry sorry sorry sorry, mi ta comprende, sorry. Con estai na ki. Sorry sorry pero mati e kon nan ta kansa mi mati mati wa ta hende ka sali foi sera na do mil foi do mil dies mi ta sera fem ma ka bi sali riba tei be yes mati ma mati a welta pesei mi ta splika bo nos niun di dos no tin gana di bai bek ruman a kuantu dep abo ta tira tur dia paso a mi ta ta tira tantu dep ei den fem.

Pero bis'é tambe ku mi a bisa bo, bo preknan ta nechi, si bo ta bis'é mi dar informashon unda wega ku mi dar informashon. Awèl bon, des pensa ku mi a subi bo bròder nechi manera hende hòmber des pensa p'e kos ei, pero laga nos move forward. Bo ta bai wak e hòmber òf ki yo? Awèl mi ta manda number pa bo tres a beyo ta kiko un hòmber ta afdeling den hospital ayà, sua. Cansá mi. Rag mira aki tambe ta cansá mi ruman serio yo ke da prek inter cur pe ke prek ruman. Mi no sa mi no ta cor e ta bisa mi un nomber pero mi no ta corda e cara ta kin. Ta hopi hende ta dje tantu hende y bo ta prek tambe sua ta kin ta hopi hende bo ta prek anto ruman. Mi ruman tur dia mi ta prek sangre. Wele di yo lo bo usa un guwa shushi riba e hombre, mi no sa, ma di bai wak mi ta manda kopa bo. Ey palabra mester ta hopi, mi ta manda kopa bo. A wel bo mi ta manda kopa bo riba app pa no papia, paso mi mi kabesa mi ta take pa mi ke ta falta respet be kon nan ke ta nechi bo mi sa ruman. Mi ruman bel mi riba video call nos ta duna. A wel bo mi ta bel bo wak wara mi sera kinan.